Y tro dwytha, mi welson ni Guto Rhun yn ei sesiwn gyntaf erioed mewn camp bocsio na wythnos, wrth iddo fo baratoi at ffeit amateur o flaen cannoedd o bobl, a bydd y lle yno i'w ddilyn o'r holl ffordd. Fydda i'n troi fyny tair gwaith yr wythnos, os dwi'n gorfod bod rhywle, na i fod na.
Dwi wedi bod yn ymarfer rwan am cwpl o wythnosau.

Put the effort in and rock up.
Dwi'n meddwl oedd 'na fwlch yna cyn i ni ddechrau, rhwng fi a'r gweddill. Bwlch enfawr.
Hanner ffordd drwy'r naw wythnos, ac wedi cyfnod esgeulus, dydy ffitrwydd Guto ddim wedi datblygu i ddygymod ar y ymarferion cardio yma. Bydd yn cryfhau yr obliques a'i abs cefn at y blaen. Heb sôn am yr ochr focsio. Bydd hi'n anodd. Cyn mentro i'r sgwâr. A dwi'n meddwl bod fi wedi splitio trowsus fyny cam.
Hyd yma, symudiad y traed a'r dechneg sylfaenol o focsio neu gysgod ei hun ac mewn pâr ar y padiau ydi'r unig gwaith mae wedi llwyddo i gwneud. Dwi wedi gwneud rhywbeth i traed fi, so dwi'n gweld burpees a high knees a stwff fel 'na'n rili anodd, a dwi'n gweld jyst warm-ypio fo, ond...

flaen pawb a fyddai'n cael 'y mhensiio am y tro cynta', sy'n rhywbeth dwi ddim yn edrych mlaen at o gwbl. Felly, amser i ddiogelu ei hun. Ddim genai'r hyfryd beth yma sy'n neud fi edrych fel Alan Carr. O. Neu yw e dim ond sic, actually. Nesa, menig sbario pwrpasol 14 owns ac amddiffynnydd pen bach del i fatio. Ond mae trio siarad efo Gumshield 'run mor anpleserus â chamu'r sgwâr am y tro cynta. Mae...
dwi'n mynd i fod yn sbario yn y ring, so hwn yw'r tro cyntaf dwi'n gorfod pinsio.
A'i bartner cynta' yn y sgwâr fydd Siôn Puw, cyfreithiwr sy'n wreiddiol o Landwrog. Mae sbario gan amlaf yn fath ysgafnach o ymarfer, heb fod mor danbaid a ffeit iawn, ond un fydd yn profi os fydd guto'n gallu cymryd ei ddyrnu. Os na fydd yn dod drwy bŵer sbario, mae'n annhebygol y bydd o'n gorffen ei naw wsos yn y camp efo'r 19 arall. On a drop out, you normally get between two and four. Mae hyn yn brofiad gwbl newydd i Guto.

Mae Mark am iddo barhau i daflu'r dyrnau, ond yr un ydy'r stori. John, keep going, keep going, don't turn away. Ar y noson gei ddim troi dy gefn fatha o'n neud yn y be fydd achos dy'r person arall ddim yn mynd i stopio na ydi? Mae angen bod ynddo fo i hitio rywun ia? Achos o'n i o'n i'n deutho fo sut amdana fi a t'mo' o'dd o'n llechach llawer o'm byd ond by' raid iddo fo man up dipyn bach a jyst dysgu cymryd punch. A hefyd dysgu llechio bunches a... Wyt ti'n cael dy bynsio, ti yn dy fol neu ar d'ochr ti sdim yn disgwyl a dwi wedi cael un yn yn rhwyn, yn yn ngheg.
Mae hon wedi bod yn wers galed i Guto a Siôn ond wedi defnyddio tua 50 y cant o'i bŵer, bydd pethau'n mynd dim haws iddo.
So, dw i di. Tro cyntaf i fod yn y ring. Waw. Mark yn dweud, dwi'n jympio o gwmpas gormod. So mae hwnna'n wasio egni fi gyd. Dwi'n cael just vision o fi stepio fewn i'r ring ar y noson a just mynd, na, a just cerdded syth allan.

T'mod dwi jyst ca'l yr teimlad 'na bo' fi'n gadal pobol lawr gas gynna' hynna t'mod pryd odd Simon yn siarad 'fo fi gynna' I was neud to the man shit rili.
Mae'r dyrna'n brifo fwy byth y tro yma, ac er ei fod o'n araf i amddiffyn ei hun, dydi Guto ddim yn troi ei gefn ar ei wrthwynebydd. Ac mae o'n dechrau ymosod yn ôl hyd yn oed. Mae'n edrych fel bod Guto am gael cyfle arall.

Dwi newydd fod nôl yn y ring efo Mark yn yym yn cymryd punch fel dyn yym nath nw ddeud cysur row bach deud bo' fi angen cymryd e lot mwy o ddifri dwi credu nath hwnna sbwriel fi on. Teimlo loads gwell ŵan so gobeithio yr unig ffordd fydd fyny a Ond yr unig beth dwi isio wan di McDonalds sy'n sy'n beryg braidd. So fydda i fi jyst mynd adre bita avocado. Great.
Tro nesa! Jyst yn dod. Ar ôl problem fach mae Guto nôl yn y sgwâr ar gyfer ei baratoada ola. Cyn y noson fawr. Ti'n safe? Ie.